Chibai vek awl e, tuna hnathawk lai kan hmuh hi Pu Ailiana te tui dah khawl tur siam mek a ni a. Tihian in Pu Ailiana te hi tangka mawi lo ni lo sela, voh bik kan tih ang chi deuh kha an ni a.

A beng hi a tir atanga tha lo sa a ni a, mahse tihianin hrisel lo natin an tlak buak chho a, tunah phei chuan hna thawk thei lovin a awm chho ta der mai a, nupui te an nei ve a, fa pahnih la lian lo te te an nei a, tihian hei an in te hi oime in an sak sak a nikum khan nikum in tih thla chiah nge october thla bawr vel khan ni tlat in ka hria, tichuan amah puai lian a chu tuna kan hmuh hi a ni a. Laina tawm khawp mai a, tunah phei chuanin tawng te hi a harsat a, a tawng te hi a hriat a har em em a, hnah an thawk thei chi zia zang a ni tawh lo va, amah hi tihianin tiang hawl te chuan zun zung inthiar te chuan a la kal ve thei hram hram a, a mu tawp tih ila Kan sawi dik ber ta awm e a, an line in awm an line at awm tak zet a, sawi tawh ang khanin an mahni hi ihh voh bik kan tih ang chi type kha an nih avang hian ti hianin khawtlang NGO leh khawtang hruaitute. Ho tangkawp hian an enkawl a, ei in han zawn em em pawh ni tan chuan tunah puaidiana hetiang a nih chhoh takah chuan an tan tih ngaihna a awm ta si lo va, MHEP te yma te tih hian kan VC te leh khawtlang mi tlawm ngai ten a tul ang ang ei var turah te khatiangah khanin engkimah-- Hetah kohhran thlengin kan ṭang tlâng a ti hianin kan enkawl a ni a, an line a tâwm khâwp mai. Mipui fanaute an nei ve a, hei hi a nupui chu a ni a, a nupui hi Pilalhlunmawi a ni a. Mahse saitawng khan an hnu nupa hi vauh bik an nih avang hianin en hran theih miah loh an ni a. Pathian malsawmna changin fanaute an han nei a, hei hi an fa naupang zawk chu a ni a, a u zawk hi a lo leng ve a. Nupui fanaute nen chuan ti hian in hrangah chuan an han awm ve a, sawittawng khanin uaimetin in lehlo tha tak mai an han sak sak tawp mai a, a hluin a lawmawm tak zet a, tah chuan thingtuahte, eibar buhfai, chawhmeh ilo te. An han nei loh chang chuan MHEP ten thing te kevin a chang chuanin buhfai te thawh khawmin an tanpui thin bawk a chuan yma te nen tiang khan yma ten an tisak thin bawk a chutah yma leh MHEP an chet loh karah khawtang hruaitu ten an tihsak leh zel bawk a tiang chuanin-- Kan khawtlang ina voh bik chhungkua kan neih tih hetiang tak mai a, tangtlanga kan han enkawl chho thei hi chu a lawmawm viau a ni. Tuna kan hmuh hi an tui dah khawlna tur an siam mek a, an tui dah khawlna pawh hi a zau ve khawp mai. Tiang anga khawtlang tang rual khaw kan khawtlangah hian ruangpawn khawtlangah hian han neinawng an neinawng ber e han tih tur leh an ni chuan khaw sathei han tih lutuk tur ang chi ihh tam ni lo mah i lang hetianga harsat zawk leh a neilo zawk te tana. Nei chhun ang te te phaw tawh thawh khawm hreh miah lo va. Khawtlang NGO Kohhran thlenga kan tang rual thei hi a lawmawm kan ti tak zet bawk a ni. Kan tanrualna a that a zarah ti hianin tunah chuanin an la awm ve thei no no a. An tana harsa zual tur ang chi te ti hianin ngaihtuah khawl sak ngaihtuah sakin an buaipui chho zel a ni. An in hi feet sawmhnih pali leh feet sawm pahnih vel a ni awm ang e aw. A ni a ti hianin uaime ten an sak sak a, tichuanin birthday enge bathroom te thlengin engkim an siam sak vek a. Tunah ti hianin khawtlang hruaitu te la min an tui dah khawnna tur an han buaipui leh bawk a, tihian kan thawk chho mawp mawp mai a ni. Tanrual chu chakna a ni tih hi chu a lo va dik em. Tin, hetiang ang mi chhumchhia te. Lainat tak leh hmangaih taka enkawl theitu, khawtlang hruaitu te, yma te, MHEP te kan han nei hi chu a lawmawm tak zet zet a ni. Boina chuan hei an complete dawn tawh a, tunah hianin a chung tur in buaipui mek a, ih kan chhung mek a. Thal ah pawh tunah chuanin tui lamah an harsat. Nute a kiang ve leh deuh anga an tan kawng a kaw ve leh deuh turah a ngai ila mi inphal te yma mhc ep kan bc te. Khang ang tangkawp tak meuh meuh khan ti hianin an tun hun an thlen ve theihna tur atan hian an thawk ho tak meuh meuh a, a tul tul Damua hritlan ang kiah te pawh tikhanin chhungkhat te leh. Mi tlawm ngai te, mi thil phal te zarah an han enkawl chho leh in damdawi te an han ngaihtuah sak leh lawp lawp thin bawk a. An mahni hi an lei nat awm a, Pu Ailiana hi pa fel deuh a ni thin a, a beng ri hriat na chak lo mah se lang mi taima em em mai a ni thin a. Mahse hei tunah chuan in ni kum. A tangkhanin a hriselna an tha lo chho a, a tawng pawh hi a hriat a har khawp mai a. Enkawl tak tak ngai an ni chho a. A hmel han en te hianin a line a tawm ngawih ngawih a nia aw.